Class nine zirlai naupang te chipai vek u le. Online class vawi hnihna kan lo thleng leh ta a, tum tum ah chuan zirlai sawmhnih pahnih na noun kan zir dawn a ni. Noun kan tih chuan mihring leh thil dang reng reng in hming, An put a pianghinang a ni. Chu chu mihring leh thil dang reng reng kan tih chu mihringin a hming kan put te, mihring hming phuah kan tih ang chi te kan chheh vel a kan thil hmuh theih hming nei tawh phawt kha chu khatiangin a hminga an put kha. Naung chu a ni a, naung chu chi hrang panga an then leh a, chungte chu kan sawifiah dawn a ni. Pakhat naah chuan proper noun a ni a, proper noun kan tih chu mihring leh thil tinrengin a bik taka hming atana an nei leh an put hi a ni kan ti a. A bik taka an put a nih chuan thil dangina a tawm ve theih loh mahniin a hming atana kan put bik ang chi kha a ni a. Entir nan mihring hmingah chuan i kan hming te, kan chhungkaw hming zawng zawng te, kan bula mi, kan hmelhriat zawng zawng hming, kan hriat zawng zawng in a a bik tak a an hming put ang kha a ni a. Tuna entir entir nan kan zirlaiah pawh awm a, zirlai pakhatna pawh khan i Hla phuahtu kha a saw ral teng tang a tih hla phuahtu kha Rev. George Bernard a nia, kha kha khangte pawh kha proper noun a ni, hming bik a ni a, ih a letlingtu Lalmama kan tih ang chi te ka tih ang zawng zawng kha mihringin a hming bik atana kan put zawng zawng kha proper noun chu a ni vek a ni. Ram leh khawhming tih a ni leh ta a, ram kan tih hi country kan tih a hi ni ta a, India kan tih te, USA, England, ah, South Korea a tih ang chi te ka ti ang ram hming zawng zawng kha proper noun vek a ni chuan khaw hming ram ram hming leh khaw hming a ni a khaw hming kan tih chu hei khawpui hming London kan tih te eh Aizawl te pawh a ni vek a khawpui kher lo pawh khua zawng zawng khaw hming zawng zawng Ngopa kan tih te helai tlang dung zawng zawng a khaw hming awm hi hei hi hming bik nei a ni a proper noun a ni. lui tlang leh dil hming tih a ni leh ta a, lui lui tam tak a awm a, amaherawhchu chu khang ho khan hming bik atana an neih kha proper noun a ni. An hming bik chu entir nan tuivai kan tih te, tuila kan tih te, tuiphal te pawh a ni, tuisa te, lui hming, hming bik nei zawng zawng, lui zawng zawng kha tlang te pawh a ni ang a, sur tlang, lengteng kan tih te. Rih ek tlang, khatih ang tlang hming leh dil hming, rih dil kan tih te, ṭam dil kan tih te, khatih ang zawng zawng kha hming bik nei, a bik a hming nei ho kha khatih ang kha ih proper noun vek a ni a. Hmun leh inhming tih a ni leh ta a, hmun leh inhming kan tih chuan hmun hming chu eng nge ni kan tih chuan hei lam mual te kan ti ta a, lam mual kan tih chuan, Aizawl sipai lam mual sawina khu a ni ta a, ka kha a hming bik a ni ta a, Hall kan tih ang chi ah pawh hian hming bik nei Vanapa Hall kan tih chuan Aizawl ah awm ta a, Vanapa Hall kha hmun dang ah awm ve lo a, ka kha a hming bik a ni ta a, hming bik nei chuan hei Stadium kan tih ang chi inkhelhna te ah pawh hian hming bik nei awm leh ta a, Wembley Stadium kan tih te heng te hi London ami a ni ta a, heng te pawh hi proper noun hming bik nei vek a ni. Tichuan, Bialthen hming kan ti leh ta a, Pastor Bial kan tih ang chi te, District, Saitual District kan tih ang chi te, Ngaupa RD Block kan tih te pawh niang chu khati ang. Bialthen hming kha hming bik nei, proper noun, vek a ni bawk a ni. Pastor Bial kan tihah pawh khan a Pastor Bial hming kha entirnan, Khawdungsei Pastor bial a nih chuan Khawdungsei Pastor bial kha proper noun, hming bik nei hmun danga khatih ang kha a awm ve lo a, chuvang chuan an hming bik tihna a nih chu number pakhatna kha proper noun a nih a chuan number pahnihna ah hian common noun a awm leh ta a. Common noun kan tih chu mihring leh thil nung leh thil nung lo a ni. Mihring te pawh a ni thei a, thil nung pawh a ni thei, thil nung lo pawh a ni thei. Chi thu hmunin, chi thu hmunin an intawm tlan theih hming hi common noun a ni. An intawm tlan theih hming a nih chu. Entir nan. Mihring hningah chuan, mihringah chuan, mihringin an intlawm tlan thei hming kan tih chuan mipa engte a ni. Mipa zawng zawng kalkhawm tur an tih chuan mipaah khan hming hran hran nei an awm ang. Khangte kha mipa tih khan a huam vek a, mipa an nih chuan khatah khan an tel vek a ni. Mipa tih te, hmeichhia kan tih te, naupang kan tih te, thalai kan tih te, khatiang khan ih. An i miin an inṭawm tlan theih ṭha lai kan tih chu i ṭha lai zawng zawng ina an inṭawm tlan theih hming a nih vang khan ṭha lai tih khanin i a huam zau em avang khanin i common common noun a ni, an inṭawm tlan theih a ni. chuan thil danga khua kan tih tawp te hian a khaw hming kan sawi loh chuan ih kha kha kawp khua tih kha common noun a ni. Ih ngopa, khaw dung sei, chiahpui, khaw kawn, umm eng nge. Hetah Sial kal tlang dung lama mi khaw hrang hrang te pawh niang kawl bem te, tei khang te khati ang chi zawng zawng kha a sawi khawm nan an hming in tawm tlan theih hming kha chu khua kan ti ta ni chu tikhan khua tih khan an hming bik kan sawi tel loh chuan common noun a ni tih hriat tur a ni a, tlang kan tih tawp chuan eng tlang ber nge tih pawh kan sawi kan sawi lang lo ta a. Tlang a nih kha chuan tlang zawng zawng in a an in tawm tlan theih hming a ni ta a, tlang tih tawp kha a ni ta a ni. Ih tichuan lehkhabu kan tih te pawh hi common noun a ni ta a ni. Lehkhabu kan tih khan eng lehkhabu nge lehkhabu chi hrang hrang a awm a tunah pawh zirlai bu hrang hrang kan nei ta a, khang kha an in tawm tlan theih lehkhabu kan tih tawp kha chuan a hlawm a kan sawi na kha a ni ta a, chuvang chuan common noun a ni an in tawm tlan theih. Pathumnaah chuan collective noun a awm leh ta a. Collective noun kan tih chu Pawl leh a huhova awm leh khawsa ṭhin khatianga chêng ṭhin te khatiang ang hming kha collective noun chu a ni. Entir nan ih Kohhran kan tih chuan koh Kohhran chhungah chuan mi tam tak an awm a, kha kha Kohhran tih kha collective noun a huhova chêng ṭhin te Pawl hming, kha a nih avang khan Kohhran tih kha collective nang a ni a, Zaipawl kan tih a, Zaipawlah chuan part chi hrang hrang a awm a, entir nan Tenor, Bass kan tih te, khati ang chi chi hrang hrang kha. Khatah khan ih Zaipawl kan tih chuan mi tam tak Zaiho tihna a ni a, khatiang ang kha a huho a kan sawi dawn chuan Zaipawl kan tih a ni. Amaherawh chu a chhungah khan mi tam tak an awm a, chuvang chuan a huho ina an hming an neih kha Zaipawl kan tih kha a ni ta a, YMA kan tih te Pawl hming, MZP kan tih te, who kan tih, World Health Organization kan tih te pawh hi collective noun a ni. A chhan chu khatiang ang pawl, pawl, pawl kan tih chuan mi pakhat chauh a an awm thei lo a, a chhungah khan mi tam tak an awm thin. Khatiang ang a huhau a an hming kan sawi dawn chuan ih. YMA tih te kan hmang ta a, MZP, WHO tih te kan hmang ta kha tiang ang kha collective noun a ni tih kan lo hre leh ang a. Chuan pali naah hian material noun a awm leh a ni. Material noun kan tih chu thil eng pawh hmanrua leh thil dang a la siam chhawn theih hming hi material noun a ni tih a ni ta a. Hmanrua leh thil dang a la siam chhawn theih chu eng nge ni ang kan tih chuan, Entir nan lung kan tih hi ta ni. Lung lianpui kha lo awm ta a, chu chu lung chu thil dangah la siam chhawn theih a ni. Tikhan an phel sawm a, lungrem chi ah te, rawra ah te, tikhan boulder kan tih ang chi hei kawng siam nana an phah ang a te, hetiang khan hmanraw dang tam takah a la. Siam chhawn leh theih a nih avang khan lung kan tih kha material noun a nih chu. Thing kan tih te pawh hi thing chu an kit a, thing tuah atan te a thenin an hmang a, chuan thing zai a zai chi chu umm thing zai atan te an hmang a, chuan thing zai kha inchhung bungrua eng eng emaw thil tam tak siam nan dawhkan te thutthleng te siam nan hetiang siam nan khan an hmang leh ta a. Chutiang bawkin rangkachak kan tih te pawh hi-- Tle reuh siam nan zungbun te, ngun te, ṭhi te khatiang kha thil chi hrang tam tak a la siam chhuah theih avang khan ih khatiang a la siam chhuah theih thil hming reng reng kha chu material noun an ti a ni. A tawp berah chuan abstract noun a awm leh a, abstract noun kan tih chu kan hmuh theih loh, khawih theih loh chi, Kan thil tiin emaw i khat kha mi tawp a, na tih kan bel a, noun lo ni ta kha abstract noun chu a ni. Hmuh theih leh khawih theih loh a nih chu abstract noun chu. Amaherawh chu thil awm ngei ni si, lo lang chhuak thei si sawiina kha a ni a. Entir nan hmangaihna kan tih te hi mi kan va hmangaih chuan ih hmangaihna kha kan va khawih thei lo va, kan hmu thei lo va, ih chhung nu leh pa, te, nu leh pa, nu in a fa a hmangaihna te pawh a ni ang, thian in hmangaihna te pawh a ni. Kha kha kan va hmangaih kha keimahni ah tikhan kan hmangaih tih kha a hmuh theih lo va, a va khawih theih bawk lo va, amaherawh chu kan thil tih te, kan chet zia atang te khan a hmuh theih thung a ni. Khatiang ang hmangaihna kan tih te, rinawmna kan tih te pawh hi abstract noun a ni, hmuh theih loh, khawih theih loh, thil awm ni si, thil hming ni si kha rinawmna kan tih te pawh hi. Mi kan va en tawp chuan a rinawm nge rinawm lo tih kha kan hre thei lo a, amah erawh chu a thil tih atang te, a hnathawh atang te khan a rinawm leh a rinawm lo chu kan va hmu thei a ni. Chuvang chuan rinawmna kan tih te hi tlawm ngaihna kan tih te pawh a niang chu khatiang zawng zawng kan hmuh theih si loh, kan khawih theih si loh, thil awm, thil awm ngei ni si, thil hming ni si bawk, thil hming ni tel bawk si kha khatiang kha abstract noun chu a ni. Tichuan noun chi hrang panga te chu tawi teh tehin kan sawi fiah ta a, heta kan thil sawi hi hriatthiam loh emaw, zawhbel duh emaw nei kan awm a nih chuan inthlahrung lovin min lo zawt anga. Tun tumah hian assignment hi kan inpe tam dawn lova, a chhan chu kar leh zirtawp nia. Mizo class kan nei leh hmasak berah hian class test kan nei dawn a, chutah chuan zirlai pakhatna hla leh tuna kan zir lai zirlai sawmhnih pahnihna noun atang hian zawhna a lo kal dawn a, tha takin i lo inbuatsaih ang a, test tha taka inchhan theih nan duhsakna ka hlan che u.